Mae'r rhaglen Cefnogi Arloesedd â Thwf Carbon Isel, SILCG, wedi cael ei datblygu i gyflawni twf economaidd cynaliadwy a chreu swyddi yn y rhanbarth. Nod y rhaglen yw creu'r amgylchedd cywir ar gyfer arloesedd â thechnolegau newydd i helpu greu economi arloesol, wedi'u datgarboneiddio. Mae'n cynnwys saith prosiect ryng-gysylltiedig dan arweiniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot, gyda Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru yn bartneriaid cyflenwi a chyd-weithrediad agos gyda diwydiant a llywodraeth. Mae Canolfan Dechnoleg y Bae ym Mharc Ynni Baglan yn adeilad hybrid effeithlon o ran ynni, sy'n darparu amrywiaeth o swyddfeydd a labordai hap fasnachol hyblyg o safon uchel i helpu busnesau newydd a brodorol i dyfu yn y sector ynni ac ynni adnewyddadwy. Adeiladwyd y cyfleuster mewn ymateb i angen profedig am safleoedd masnachol hybrid, ac mae rhestr aros fyw o ddefnyddwyr ar gyfer y cyfleuster. Mae'r Hyb Pontio Diwydiannol o Garbon De Cymru, Switch, yn gyfleuster arloesi agored. Gydag arbenigedd ac offer arbenigol, bydd y prosiect Switch yn gweithio ar y cyd â'r diwydiant dur a metelau ar gadwyn gyflenwi i arloesi cynhyrchion a phrosesau sy'n gwella cystadleurwydd a lleihau allyriadau carbon. Bydd Switch yn cryfhau'r cysylltiad rhwng y byd academaidd a diwydiant, ac yn helpu'r diwydiant dur a metelau yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig gyda phontio ar datgarboneiddio diwydiannol sydd ei hangen ar gyfer dyfodol sero net. Bydd y prosiect ysgogi hydrogen yn cysylltu'r Ganolfan Dechnoleg â Chanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru ym Maglan, fel y gellir defnyddio'r trydan adnewyddadwy dros ben o'r Ganolfan Dechnoleg i gynhyrchu cyflenwad o hydrogen glân, di-garbon, i yrru cerbydau hydrogen. Bydd y prosiect yn cynyddu'r capasiti yn y Ganolfan Hydrogen ac yn gweithredu fel prosiect arddangos i brofi hyfywedd masnachol hydrogen ar gyfer tanwydd. Bydd y prosiect hefyd yn archwilio'r defnydd o hydrogen mewn datgarboneiddio diwydiannol. Bydd y prosiect monitro ansawdd aer yn profi synwyryddion cost isel amgen i asesu a ydynt yn gallu darparu dealltwriaeth well o ansawdd aer a lefelau llygredd mewn ardaloedd wedi'u targedu er mwyn helpu i lywio mesurau cynlluniau gweithredu ar lefel leol. Rydym hefyd yn datblygu strategaeth ar gyfer gwefru cerbydau allyriadau isel yn y rhanbarth i sicrhau ymagwedd gyd-gysylltiedig at ddatgarboneiddio teithiau yn ninas-ranbarth Bae Abertawe. i gyd-drefnu cyfleoedd cyllid ac i ddatblygu peilot yn ardal y Cymoedd, er enghraifft, hyb gwefru cymunedol, sut i fynd i'r afael â gwefru yn y stryd, a chysylltu gwefru â chynhyrchu ynni adnewyddadwy yn ardal y Cymoedd. Bydd cyfleuster cynhyrchu gweithgynhyrchu uwch yn cael ei ddatblygu fel adeilad hybrid sy'n darparu amrywiaeth o unedau cynhyrchu gydag offer arbenigol, Mynediad agored a rennir i gefnogi twf cwmnïau newydd a busnesau brodorol yn y sectorau arloesedd a gweithgynhyrchu mewn perthynas ag ynni ac ynni adnewyddadwy. Datblygiad cydweithredol rhwng y llywodraeth, diwydiant a'r byd academaidd, yn seiliedig ar y cysyniad ffatrïoedd profi, lefel parodrwydd technoleg, TRL, uwch i lefel MRL. Amcangyfrifir y bydd dros 40 miliwn o bunnoedd mewn cyllid ymchwil preifat a chyhoeddus yn cael eu drosoli dros y pum mlynedd cyntaf o weithredu. Yn olaf, mae gennym gronfa datblygu eiddo, sy'n darparu cyllid llenwi bwlch ar gyfer adeiladau masnachol pwrpasol a hap fasnachol yn ardal Glannau Port Talbot, i annog datblygiadau sector preifat sy'n canolbwyntio ar y sector ynni ac ynni adnewyddadwy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â silcg at npt.gov.uk.